Jien ġejja minn background ta' familja dejjem bil-quddies u hekk. Meta mitu, ħadt daqqa kbira jien. Ħadt daqqa kbira għax fis-sens bdejt ngħid jien kien l-iktar ħaġa li nħobb missieri barra tfal issa u hekk. Allura ħadd daqqa kbira sma jien ħanerġa' narah. Dak il-feeling li dejjaqni jien li qatt ma ħanerġa' narah. Hmm. U l-fidi tiegħi marret lura ħafna. Imbagħad dew jikbru tfal, wieħed jistudja l-filosofi li l-oħrajn isegwu l li sfortunatament tilfu ħafna mill-fidi llum. Però xorta ninsegwi nies u nammira nies illi jemmnu ħafna, jiena nemmen li hemm xi ħaġa u raddu salib għalhekk kemm jien selfish, jiena qas biss nitlob ġieli sirt għax nħossni tosta. Jien nitlob meta jkolli bżonn ġieli nagħmel meta nkun sew f'ħajti. Hmm. Nieqaf qas biss niftakar xejn. Ma tkunx gratitudni. Eh, eh. Mbagħad Meta jgħalli bżonna, nistħi najdlu għammi ġesu, per eżempju, millux kelli situazzjoni vera kienet kera, jisni ma narma rridu, għaxina drajtek najdlu ma ġesu, per eżempju, xosibli. Issa għasad nilom għax nistħi għalla volja. L-importanti taħdem. Taħdem jew le, mistoqsija tajba. Ifhem, eh, dakinhar ħadmet meta ġrat, sa nara, ifhem jiġru l-affarijiet. Imma jien nemmen li aħna bħala bnedmin għandna bżonn il-xi ħaġa, issa x'inhi u x'forma u kif u kome. Għalija tgħin li naf li hemm xi ħadd, dik għadni nemmenha li hemm xi ħadd ikbar minni, U naħseb jek nitlef dik. Din argumenta ħafna ta' maħbib u diskutija ma' ħafna nis. U eh, għandi ħabib tiegħi partikolari vera nħobbu ma jemminx. Hmm. U ngħidlu ma jaqdik ġdwejja illi tajt. Illi ma dik ir-realtà. Di b'dawn nimmnu U ngħid eħe vera, aħna ħanispiċċaw ħanispiċċaw, ma deep down ngħidlu le jiena ra ħaneqpa nemmen li hemm xi ħaġa ikbar għax għalija. Ġifieri għalik li eh, il-fatt li tista' tibqa' tittama, għandi żewġ mistoqsijiet fil-verità. Waħda li nara eh, ftit stramba forsi għax għatma esperienzajta li wara li tlift il-messirek ir-renunzjajt il-fidi. Mux il-renunzjajt, ġew ħafna dubi. U minn fejn ibtu daw id-dubi? Għax tant kont disprata, ġon, ħadi tħaqbija, tant kont disprata fil-bidu li kont inkun waħdi ngħidlu tini sinjal li għadek hemm ħalli nistrieħ. Hmm. Kelli ta' naqra ma xorta jiġu nid-dubi, mhux kelli sinjal ta' xi Imma kien hemm xi ħadd li qalli xi ħaġa Missiri, ah, insomma, nista' ngħidu, da tek ma jġerħej. Missiri kien kellu salib ta' tawa jgħidulu tal-injam. Salib tal?
Taw, taw. Taw hija reliġjoni. Eżatt, le, għaw, ġabu ulu minn barra, insomma, kien tal-injam, ikun forma ta' ti. Mm. U ta' kienu ġorru dejjem fuq missieri. Mm. U meta miet kien fuq, ħadd ma jaf bih. U darba wara li missieri ġiet ħaddiema waħda mara nafuha qalt li jisma' qalt li jiena qalt li noħlom bihom jien ma nemminx dawn l-affarijiet jien tal-futur ma nemminx bihom. Qalt li jisma' qalt li issa noħlom bih ta' qalt li niġi ngħidlek u jimmettilha hija ma nagħmilx. Mhux hekk u jiena u missieri kienu jinħabbu ħafna u meta mitt missieri jien dak il-ħin mhux għad temminni x'ħa ngħid xtaqt li tmut ommi. Ħanfemielek għalfej, għax għedt ommi mhix ħatgħix mingħajr missieri, u l-weġgħa kbira tiegħi li kelli kienet mhux xtaqtha li tmut ta' ma kollha xejn, imma I was desperate kif ommi ħatgħix mingħajru. Allura dik kienet a big kienet problema kbira lija. U

And that is a quick question mark. Mista tajd li jġun so jista jkun li mux vera jista jkun li le. Ma ħadd ma kien jaf bih. Xettiku fit-taħdi. Eħe, eħe, sewa, sewa, sewa, le, anka jena. U kien jilbsu. U kien jilbsu, ħadd ma kien jaf bih, ta' kien iżommu fuqu. Ma kien ikun mistur taħt il-qmis. Eh, eh, kien ikun taħt il-t-shirt, jiġi. Ma il-mara kienet tafu.

Imma.
Dak il-dokumentarja hemm serje ta' dokumentari fuq Netflix minn għalija mhm. jismu Life After Life. Rajtu, rajtu. Life After Life.
Eh, naħseb sibt ħafna wens. Tama fih, eżatt, eżatt, insib ħafna sama fihom dawk. Eh, eżatt. U qablu fil-90s kien hemm ieħor, hemm eh, xaġa sim xi lajf. Imma mbagħad jiġini jiġuni d-dub, jiġu daqqa jiġuni d-dubi, daqqa nkun tajba, daqqa jerġa' jiġuni d-dubi, mbagħad tal-blieh, xorta naffaxxina ruħi ta' jien niltaqa' ma' xi ħadd li jemmen b'għajnejh magħluqa bħalma kien missieri per nieħu hmm. pjaċir nismagħhom pereżempju. Nħobb nfakkar lili nnifsi fil-mewt għax iżżommni grounded. Hmm. Ħafna. Kieku kellek, nizansek xi ħaġa oħra, hmm. kieku kellu xi ħadd jiġi jgħidlek ara ħanajdlek jew meta ħatmut jew kif ħatmut x'tażel.
Mm. Ah, ah, wow, Ma, em eh, il-parti tijaj li tixtiq teħx għal dejjem tajdlek eh, kif. Għax ovvjament ah, nibqa nevita. Għal-kem jek jgħid li jisma kollok minna mm. f'għal ġebla fil-marrara li ħat infettalek u ħaj splodi l għazla. Ma per eżempju għadu li eh, jina fataqla daqqa ta' karozza per eżempju. Xorta bħis li tevita daqqa. Imma ma nafx nasib kikun għed kif biex forsi namel eh, l-inesta biex. Kif, kif, anka jena. Le, le, ma tistax tirranġa, jo kif, jo meta. Jiena kif ukoll naħseb nagħżel, ma rridx inkun naf meta, kien nibda nagħmel minus Biex five. ikun makabru għandek xewqa ta' kif tixtieq tmut. Jien nixtieq imut bħal missieri, jien ġej nixbah ħafna l-missieri, missieri waqgħu miet, bum, konna qed niġru, immaġina, ni- na- nieqaf għax il-mami tibda tgħidli, u inti, għammi tibda tgħidli tmur tagħmel wisħi, tgħidli ma niflaħx narak, ta- ngħidilha mhux li kien naqgħu immut bħal missieri, dik li sbaħ mewta għalina ma kinitx. Mhm. Imma għax miet qabel tiġ taħija, qabel ix-show, ġimgħa qabel ġifieri diżastru naturali kellna, imma misiri immaġina ġera miet miegħi jiena kont għadni kif tlaqtu waqt li qed niġri l-isbaħ ħaġa għalina kienet l-isbaħ ħaġa. Mm-hmm. Nixtieq imut bħalu għakiku. Anka jien preferi dik ix-xorta ta' mew ta' Għal ta' warajk mhux sabiħa, eh, ġifieri, għala volja mbagħad wara. Diment li naħseb jmek kollok xorta ta' arbit li kellek int ma' missierek. Ma nafx li kienet. Fisse, ma nafx ma esperienza jtix jena, pero peress li jisu relazzjoni dejjem kienet tajba, kienem konsistenza fer relazzjoni Di kien itni il-grieving process kien tajjeb ħafna. Fil-fat jiena nġilet ħafna mommi. Imma, per eżempju, mura li għanar ta' sibsu nġilet maħħa. U nġildu, u nibda najet fil-karozza ma qabel ma toħroġ nġibida u nbusa, per eżempju. Għax ma nkunx irid nitlaq fuq nota ħażina għax dik ta' missieri għalmitni ħafna peress li jiena kont tajba ħafna miegħu u hmm. qabel ma tlaqt għatlu kellna problema dak iż-żmien u qalli kif ħansolvuha din problema għatlu lepa nsolvuha. U jiena bqajt niġri miegħu għax jiena qatt ma kont niltaqa' miegħu, iltqajt miegħu dakinhar li miet. Jien hmm. kont qgħod ħdejh Missieri kien imur quddis sa' sitta dejjem. U jien kont noħroġ niġri fis-sitta, allura qatt ma sar niltaqgħu. U dakinhar bdejt nitqalleb nitqalleb fis-soda nitqalleb fis-soda bdejt ngħid imma jiena għalfejn qed nitqalleb fis-soda bdejt ngħid sar li l-ħin biex nieħu t-tifel l-iskola. Imma xi ħaġa qalt li oħroġ iġri. Kif noħroġ ndur il-kantuniera nara l-missieri jiġri fil-bogħod. U għedt U qalbi ħebritni, ġi di mhux ħaġa li mmaġinajt jew biż-żmien mm-hmm. ġiet jien niftakarni kif rajt il-missier jiġri fil-bot, imma jien għalfejn nara l-missier jiġri. U mort nilħu. Mm. U dak ħaqatox dak moħħu kien li jina nitferfex u jiġri li xaħġa u kien għalli jint kif edaw. Għatlaħni ġina għamijak pajin, Qal li le għalli inti suppost qed wassal lil. Ġis mistoqsija biex nifhem sew sew sew. Il-ġifieri u kien jiġri. U kien jiġri bħala pass. Kien jimxi, kien jimxi, jimxi kien terġa' dak li għaxan kien kellu 68 il-papa meta miet. Kien qed jimxi insomma u l-ħaqtu jien hmm. kont sejra l-ġirja tiegħi, għatlu għaw patlu, għalli kif qedoq, għalli suppost qed wassal il-tifel, għatlu l għax qalbi ħebritni.

U bat wasanna fi triq tal-kabuċċini għajdula u hemmhekk hemm Madonna mniċċa u l-missier irġa' li mur għax qed tinkwetani u jiena ma koġġirt ninkwetah il-missieri. U sejr bdejt sejrek raġun. X'nagħmel immur? Jew ma mmurx, immur jew ma mmurx. U reġa' qalli qed mela ħammur, għatax ma rridx ninkwetah. U ġrejt inħares lejh ta' niftakar iżal-bira ilu għaxar snin, inħares lejh u naraħ jiġri. U indur il-kantuniera. Nasal id-dar. Niftaħ il-bib u nisma l-mobile ġembel għadni fil-pittarġa ta' barra. Jirrispondi t-telefon ir-raġel kif jirrispondi t-telefon nibna najat u għerdaqċa triq missieri miet. U r-raġel beda jagħmel X'inti tajt ta' ta' nisma, kienu dura sal hello. Naja tu werza, Sander da jizmi kien joqgħod warajna kien għalli smajtek ta' jagħtu ġreza, dejna illu missieri miet, żgur. U raġel għalli jieqaf qaset nisma u kien miet. Kien miet għax kien. Kif telaqni? Waqafejn niċċatlek kemm kien devot, qabad ma' niċċa hekk jitlob u waqa. U miet. U mbagħad għamilt tliet ijiem jien lanqas niflaħ nitkellem għax bdiet bil-piena li ma qbajtx miegħu.